Nadia Mifsud hija waħda mill-vuċijiet kontemporanji l-aktar b'saħħithom u b'xhieda ta' dan hemm kemm il-pubblikazzjonijiet tagħha kif ukoll il-premji li rebħet. It-tim tagħna ltaqa' ma' Nadia sabiex jitkixxef aktar dwar il-kitba tal-poeżija. naħseb li kitab il-poezija x'ma nafx impitter. Li kieku naf impinġi, li kieku naf impitter, naħseb li mm, forsi nikteb ftit inqas poezija. Eh, imma f'poezija nipprova naqbad ġbija Eh, li ħafna drabi poezija tibda minn hemmhekk. Kun hemm xbija waħda li tkun il-qalba tal-poezija, mbagħad minn hemmhekk inkompli ehm, norqom u nfettaħ u apparti wkoll naħseb li hemm kwistjoni ta' ritmu ta' mużika. Allura isni qed naqqat ġiex affarijiet li joġbuni. Il-pittura xi ħaġa li nħobb nara u nistudja imma li jiena ma nafx nagħmilha u mbagħad il-mużika. L-editjar dejjem huwa element li ma tistax tneħħieħ mill-proċess tal-kitba. Eh, ġifiri anka fil-poezija. Ovvjament, eh, fil-poezija għandek kwistjoni u kol ta' ritmu. Allora, per eżempju, l-editjar jiena sirt namlu ħafna billi nirrekordja li l-nifsi ħalli nkun qed nisma l-ħoss, nkun qed nisma r-ritmu, Dik tgħinni ħafna fil-proċess tal-editjar. Imbagħad ikun hemm bżonn ukoll kultant li l-ħarsa ta' ħaddieħor. Jiġifieri ikollok grupp żgħir ta' nies, forsi ġiex persuni tlieta erba' li jaqraw it-testi tiegħek u li jagħtuk eh, ir-reazzjoni tagħhom lejh. U dik hija importantissima. l-ewwel ġabrati li kien jisimha Zugraga eh, kien hemm ħafna logħob viżiv bil-kliem, f'kantunier għal bot hemm ftit inqas. Kif qedlek l-ewwel naħseb illi waħda mir raġunijiet għalfejn nikteb il-poezija li hija li jiena ma nafx impinġi jew impitter. Imma l-element viżiva li hija viżwali ħanejtek huwa importanti ħafna. U wieħed mill-poeti favoriti tiegħi huwa Poliner li huwa poeta Franċiż u li jikteb daw li sejħulhom kaligram. Jiġifieri pereżempju jekk qed jikteb poeżija fuq ix-xita, ħa jagħmillek poeżija illi meta taraha fuq il-paġna tidher qisek għandek ix-xita nieżla. U ovvjament illi eħe kien hemm xi influwenza ta' ta' Guillaume Apollinaire meta bdejt nikteb. Tema li hija li tibqa' l-qalbi minn dejjem kienet għal qalbi u naħseb illi ħa tibqa' l-qalbi hija l-mara. Il-mara f'kull sens, ġifiri, eh, meta ngħid il-mara, ehm, l-istorja tal-mara, relazzjoni tal-mara ma' ġisima stess, relazzjoni tal-mara ma' ġenerazzjonijiet ta' qabila, ma' ġenerazzjonijiet li għadhom ġejjin, relazzjoni ta' bejn il-mara u r-raġel, ta' bejn eh, ehm, il-mara u x'qed jiġri madwara anki fuq livell politiku jew soċjali, dik waħda mill-temi li għandi ħafna l-qalbi. Mhijiex l-unika waħda, ovvjament. Bħal kulħadd naħseb li nħobb nikteb ukoll fuq affarijiet li jmissuni mill-qrib bħala kultant pożittivi, kultant negattivi. Qed naħseb f'ġiex estremi, esperjenza ta' mħabba, esperjenza ta' mewt, per eżempju. Venus de Milo Tiroir, Salvador Dali. Iftaħni, kexxun kexxun, Qalleb, qarrex, ittawwal, qarbel. Għawwiġni bħan-nisa ta' Picasso, jekk trid. Sibni daqsxejn ta' tifla nitħabbeb mal-baħar, niggosta r-ramel imqareb, imgeddes bejn subgħajja ta' saqajja. Duq il-melħ mirxux irqajja' rqajja' tul laħmi. Imbagħad, b'idejk jew b'ilsienek, kif trid, pinġi mappa ta' kontinent li nafu biss jien u int. Perreċ is-sigrieti kollha li rekkjent ta' parsir mixk. Bil xuftejk fl-ilmijiet tiegħi u fuq kuxtejja ħażżeż kliem li ħadd qabli qatt ma semgħek tgħid. Meta tkun rajt u smajt biżżejjed, laħlaħ idejk